So mae crw celf robotiaid heddiw. So dechreuwch trwy wneud siap. Nawr, yn yw siap yn iawn, sgwar, hanner cilch, triangle, cilch. Just peidiwch wneud yn wobbly, lle na lle ochrau syth yn dda. Wedyn, ar ben y siap, fel pen, Newch rhyw siap arall. Fela. Nesa, dyn ni angen rhoi rhyw fath o llygaid. So, meddyliwch am rhywbeth sy'n gallu bod fel llygaid. So, allan ni gael rhoi crwn, neu allan ni gael rhywbeth sy'n sydd ar draws fel yna, neu rhyw siap arall. A'r un peth gyda ceg, Rhowch rhywbeth lle bys chi'n disgwyl gweld ceg, ond mewn ffordd robotaidd, falle siap fel yna, neu fel yna, fatha grill, neu yr holl ffordd ar draws y dots. Ac yn nesa, breichiau. So, allwch chi wneud rhywbeth fel fatha pibau, strips lawr fel yna. Neu allwch chi wneud rai mawr gyda darnau gwahanol, fel sgwyddau a panelin. Neu beth am rai hir gyda gwifrau yn cysylltu yma. Allwch chi wneud beth bynnag i chi moyn, pob math o breichiau gwahanol. Cysylltwch popeth gyda'i gilydd. A dwylo. So, allwch chi wneud dwylo fel pobl, neu beth am crafangau fel rhain. Cilch a dau siap. Fel yna. Neu allwch chi wneud dwylo tebycach i dwylo pobl. Just pan ych chi'n wneud y bysau falle llunellau i lawr nhw. Fel yna. Cofiwch mae llunellau syth yn dda pan ych chi'n wneud robot. Reit te. Nesa, mae'r cyrff mwyn edrych sy'n bach yn wag yn dydyn nhw. Felly, felly ydych chi'n gallu gwneud llunellau a dotiau rhwng nhw i wneud nhw edrych yn fwy robotaidd, yn peiriannol, neu fel technoleg. So na i fynd ati i wneud hyn. Ond llenwch chi eich robot gyda jyst llinellau a dotiau. Dych chi'n gweld? Llinellau a dotiau fel hyn. Falle botymau, rifau, deialau, o fath o bethau fel yna i wneud nhw edrych yn fwy fel peiriannau. Cofiwch rifau digidol. A llunellau fel taswn nhw'n cysylltu gyda gwifrau a pethau fel yna. Just y mwyaf o rein ydych chi'n neud, y mwyaf mae'n edrych yn robotaidd ac electronic. Beth am, ww, beth am glywed? Eto, jyst fel y lle gyda'r ceg, meddyliwch, sut bys y robot yn clywed? Dych chi'n eisiau clustiau, e, so meddyliwch am rhyw fath o bethau sy'n gallu mynd yn lle clustiau. Gyda unrhyw beth, mae yma beth gyda ni, ac er mwyn gwneud robot sydd yn tyn bach fel person, fatha droids Star Wars, sut bys nhw'n clywed, sut bys nhw'n gwrando, sut bys nhw'n gwneud pethau gwahanol. Rydyn ni rhyw fath o glustiau aerials a speakers. Yr un peth gyda coesau. Allwch chi fynd am goesau sydd yn weddol tebyg i'n coesau ni, So, falle bod y robot yma gyda rhyw goesau metal strips fel yna'n helpu i ni rhywbeth edrych yn fetalaidd. Weddol tebyg i goesau person. Dw, dw, dw, dw, dw. Neu wrth gwrs, allwch chi wneud pethau sydd yn wahanol iawn. O, ar y dotiau a'r llunellau, wrth gwrs. Neu rhywbeth wahanol iawn, so dwi eisiau bod y robot yma bach yn gloiach. Felly beth am... Coesau mawr cryf sydd gyda mm, olwynion. Oh yeah, roller legs. A dyma ni, allwch chi wneud dwy goes, neu mwy, neu lai, neu ddim coesau o gwbl. Dych chi'n holl o rydd i adeiladu robot fel ych chi moyn. Mae'r robotiad yma'n eitha fel pobl. Ond mae'r un yma falle yn mynd i eisiau hedfan, so gawn ni ychydig o strips a llinellau fel yna. A gawn ni dau blaster yn lle coesau. Bydd y robot yma'n gallu hedfan trwy'r awyr. Chydig o fwg, jets yn cadw fe'n yr awyr. So dyna ffordd o ddechrau gyda robotiaid, wrth gwrs, ydych chi'n gallu gwneud pob math o bethau eraill ar eich robotiaid. Ond yna, jyst chydig o syniadau i chi gychwyn. Falle ni'n gwneud fideo arall ar robotiaid achos dwi wrth fy modd yn creu robotiaid gwahanol. Yn lliw, so bing! Dyna ni, bach o liw ar yr robotiaid yma. A dych chi'n sylwi sut fi wedi rhoi bach o sglein ar y lliw. Dyma un ffordd o sut ydych chi'n gallu gwneud hynna. Yw'ch llinell, wedyn Llinell arall, a wedyn ni lliwio fewn yn fwy feddal naill ochr y llall i gadael y gwyn. Eto, os chi'n gwneud sglein fan hyn, llinell rhwng yr ochr, mwy feddal tu fewn, mwy ysgafn, a falle tyn bach yn dywyllach, just cyn ysglein. Chi'n gweld? A mae'r gwyn yn sefyll mas mwy os chi'n neud hynna. So dyna chi. Robotiaid. Beth am i chi fynd ati i dylunio eich robotiaid eich hun? Hwyl! Banana.